swi ta lava siku rin'wanyana dokodela hi pfula hi risimu ra mabulu kumbexani ivi hi ta nyuma va hi bloka hi ndlela leyo va tiva na hi hlangana kambe madyambe siku ra navutlha tanihi ntolovelo hi hlangana ka nongoloko lowani vhele hi karhi hi khensaka hi komba ka rirhandzu mi hi komba ka rona minkarhi hinkwayo vhele endzhaku ka loko hi lahlekela hi chanele liya ya hina ya matimba swinene ngopfu se hi vuyela niwani kambe se sweswi a ku sungulaka nyana se ku na vanhu va ku ringana khume se va na hina sweswiwana swi tawulu karhi karhi hi famba ka siku ra namuntlha hi ta va karhi hi kuma nhlayo ya le henhla swinene ngopfu madyambe ya kahle nakambe ku karhi ku ri ti 21 ta january ye vanhu namuntlha leyi se yerini musi 21 january 2021 eka lembe leri vanhu afrika-dzonga hi hlangana nakambe eka the health talk na dj brian na dokodela mbokota eka madyambu ya siku ra namuntlha a-a mativana hi hlanganile nakambe dokota ri perini mativana um a swi ta ku se ni toloverini sudule ya n'wina manjheni
ri perini dj uh, ti 21 yeah. 01 20, 2021 e vana
a ri njhani siku namuntlha hawa a hosi ya ha hlayisile um mm. nkarhi moya wa ha kumeka so hi khensa swoho hi ku hi nkarhi wa ntungu yeah. uh, every day is a, is a special day hi ku we just get to realize our fallibility and our corruptibility and the fact ya ku we are not here to stay forever hi lo vhakacha la misaveni xi bihile xiyimo um, dokodela eish yeah xi bihile but you know these pandemics brian have been around mm. you know in in the 1300s a ku ri na um

a yi dlayanga vanhu vo tala mm. ivi matiko ya endla mistake ya ku lusena lockdown quickly mm. ivi second wave yi ta and it was devastating mm. and we see 100 years later history repeating itself ku

a va tihlayisi swinene hi ku loko ho tsaneka ku tihlayisa sweswi xitsongwatsongwana lexi xo la ku multiply so this variant leyi nga kosi do we still have hope though dokotela ka xiyimo lexiwani a yi si nghena ka nhlokomhaka mara ku tshemba ka ha ri kona eka leswi xiyimo xi nga xiswona ka sweswi the the the the beautiful thing uh, Brian i ku the very things leswi a swi fanele swi a swi endliwa ka the first wave hi vo march april mm. are still as effective as they are in the second wave yeah.
the virus has not become the, the second variant this variant leyi nga koho sweswi it has not just become it has not become more deadly mm. yi lo developer ability to be more infectious meaning ku yi infecta vanhu vo tala hi nkarhi wun'we after all objective ya yoho ya virus i yini i ku multiplier swi tsariwe khale lani ri be fruitful and multiplier mm. so na yo yi lava ku multiplier so loko yi fanele yi multiplier the, the one thing leswi yi fanele ku yi endla swona this virus mm. i ku yi nga dlayi the host because loko yi dlaya host na yo ya fa so yi lava ku multiplier that's why yi attack vanhu vo tala so the issue i, i issue ya ku ya capacity ya swibedhlele yeah. and in the first wave the reason why ku ve na a full lockdown was to try and make sure ku their beds available for mm. ku ri loko vanhu va va va va na infection va kota ku ku pfuneka what we need to help people hi swona namuntlha brian xikulu ngopfu i ku u nga va u swi twile xikarhi ka vhiki va ku no munhu u vabye two days alova u vabye two days mm, alova mm, the reason i ku when people va testa positive for covid xo sungula mm. va tumbeta oh yeah
va tumbeta u nga swi tivi ku va tumbetela yini and ha swi tiva ku loko h i v yi sungula a swi ri tani mm, kuza ku ri na mm. stigma loko va tumbetile then va tshama kaya na loko ti-symptoms ti va worse va sungula ku vabya worse a va yi va ya lava dokodela kumbe va ya tliliniki kumbe va ya xibedhlele va hmm. va orhela sweswi va orhelaka swoho va nwa sweswi va nwa ku swi va ri ndlwini va hleketa ku va kahle so va va va leswi hi va vitanaka we, we call them a, a happy hypoxic so va va va kha va xota hi oxygen emirini but they are happy yeah. loko yi reacha a certain level ta kuma ku yi vo 40 percent munhu u tsaneka ku yima ya toilet u kuma ku it's too late Eish.
so advice i ku as soon as u twa ngeti u tikela nyana hi ku hefemula kumbe xifuva xa xa vava u twa ngeti mbilu yi bela henhla lava nga na lucky i think we spoke about the pulse oximeter last last week lava nga na lucky mm. va nga na pulse oximeter loko yo za yi ku less than 90 92 mm. wo vhe u ya xibedhlele this concept ya ka hina ya ku no ha loko munhu loko ni ni ya xibedhlele a ha ha vuyi i think that's what's causing the problem that's the first oh, yeah. part mm. secondly i ku vanhu a va swi tivi ku loko munhu a lovele ndlwini va n'wi hendlela njhani mm. the virus does not die immediately when the body dies actually the virus survives more because ku hava immune system to fight it so ntsumbu lowu nga lova it's a dangerous yeah. area where the virus exists ku na ti-secretions ku na hinkwaswo mm. that's number two number three i ku hi tolovele ku loko munhu a lovela kaya for example mm. hi tsutsuma hi pfala mahlo hi pfala everything else and unfortunately i have to put it as graphic as this yes
and uh, this is what we say don't do it vitana vanhu va moshari or maphorisa or vaambulance va ta va ta va ta prepare ntsumbu walowo before wu tekiwa wu yisiwa mochari mm. then ku va na issue ya how to deal with the funerals themselves because the, hi laha swilo swi spreadaku kona ene swi mm. spreada ngopfu hi ku khomba khumbana na coffin number one number two i catering titiya letiya na tipofi letiya ti nwiwaku le hi swo swi spreadaku ngopfu and that's why va ku ti-funerals a loko va ku ku hungutani vanhu is not that a va lavi ku miya is just an issue ya ku a lot of people get infected there and loko va infectiwa laya ku infectiwa family so u ta kuma ku vabya mhani ku vabya papa ku vabya mm. n'wana and mm. everybody and there's nobody to for the next one loko ho landzelela sweswo this thing xa hluriwa like wow. any other time in the year it's not difficult but mm. it hmm. just has to give us so lava nje hi va na a little bit of discipline and then we'll get there
hi sweswo ke a hi la ku pfula mhaka leyiwani langutaka na xiyimo xa leswi hi hanyaka na swona hi hlanganaka na swona vhele siku na siku hi nga xi langutisa hi tlhelo rinike kambe ka siku ra namuntlha dokodela hi languta mhaka yin'wana ya nkoka swinene ngopfu laha ni tshemba na ku pfumela ku ri loko munhu loyi u n'wi rhandzaka kumbe mutswari ku nga va ku ri muxaka munghana wihi kumbe wihi loyi ku o khumbeka eka timhaka leti hi lavaka ku ti khumbaka siku ra namuntlha i mhaka leyi yi hetelelaka yi endlaka leswaku ri munhu a va na ku vilela swinene ngopfu ngopfungopfu swi ya hi ku ri na switandzhaku swa kona kumbe mbuyelo wa kona loko se munhu a humeka xiyimo xexo ku ta va ku ri yini ke kambe xivutiso nkulu i mhaka ya ku ri Xana loko munhu a va a hlangane na cancer of the womb, xivutisonkulu lexi munhu a nga tivutisaka xona i ku ri na u ta kota ku pfuneka ke? Swi ta lapheka ke? Hi leswi munhu eka minkarhi yo tala vhele a tivutisaka swona. Na ku tlhela futhi the understanding of ku ri na i yini mhaka leyiwani ya the cancer of the womb, laha vhele hi nga ta tlhela futhi hi khumba swo hambanahambana ku katsa na swiyenge kumbe switeji swo hambanahambana na ku twisisa ku ri na kahlekahle mhaka leyiwani ya hetelela hi kumeka ku pfuneka ke dokodela a yi ngheneni ka mhaka leyiwani hi xiheri ka siku ra namuntlha hi languta mhaka ya um mfukuzani ya xivelekelo hi vulavula yini dokodela ya i think xo sungula u swi hlamusele kahle ku e wumbu hi vula xivelekelo xi helerile ya xi na three wa ti-parts leti hi nga ta vulavula hi tona namuntlha mhm. xi na nomo mm. and then xi na eh, leswi hi swi vitanaka ku i miri the body mm -hmm. and then swi va na leswi hi nge i lining lining leyi hi vitanaka ku endometrium now vanhu vo tala lava va nga va nga va nga yingisela over the, the, the weeks na last year yeah. va swi tiva ku hi tshama kha hi vulavula hi lining leyi ku lining leyi yi tirha yini i lining liya yi nge loko tandza na na mbewu swi hlanganile ka matube swi ya swi ya tshama kona i lining leyi n'hweti na n'hweti kumbe every cycle yi basisekaku yi suka ku fomeka yintshwa ivi yi huma hi ku munhu u le masikwini so that lining hi yoho na yo ni nge yi va yi nga va developer cancer ka ku fana na loku miri wa xivelekelo wu nga developer cancer na nomo wa xivelekelo wu nga developer cancer now i think loko hi heta last week eh, hi vulavule ku rito leri ra mfukuzana ri huma kwihi mm. and i think eh, lava nga va nga risa va xitivanyana xa dyana xa kona a nga yi mfukuzani because kuze va ta na rito rero i taxonomy the way va a ni ku na what they call um the, the, the, the rules of nomenclature ma, the rules ta ta ta ku thya xilo mm -hmm. so sometimes u thya xilo on the basis ya ku xi vonaka njhani yeah. so mfukuzani u to vona hi laha u nga cela kona oh. na, na, na, na nhulu liya misava it's very hey. Eh. difficult ku wu kuma woho so xa huma le e so na cancer yeah. yi tani mm. it's very difficult ku vona lexi xi yi vangaka mm. wena wa vona ti-results ta yona so that's how it was named Oh. Hmm.
Hmm. a yi basanga nhloko a yi basanga ntsena nhloko leyi dokotela
you see yeah so and and a va vula so hi mhaka ku um swa swa karhata hi ku it's very u nga tivi ku xi vanga hi yini hmm. swa tika ku xi lapha hmm. se na sweswi science yo tiva ku ku na ti-cells ti cincaku ivi ti sungula ku va ti cinca abnormal hikuva mm. ni ri wa swi ta ku laha xikhumbeni xa wena almost every day yeah. you are shading off the cells and new cells are forming mm. so loko to landzelela eh, instruction yeah. ya messenger rna leyi nga vulavula hi yo last week mm -hmm. loko to landzelela those cells loko ti landzelela instruction ya messenger rna yi producer the correct dna and yeah. the correct protein then ku ta va na xikini xa normal and the normal cells mm. mara loko ya yi one yo bayiza yeah. yi nga yingiseli kahle yi nga kumi message kahle ka messenger r n a ivi yi cinca mm. yi nge yi mutation mm -hmm. once it mutates ku fana na virus leyi nga mutator ivi ku na this ku va na this variant ya five o one mm. loko yi ze yi mutator if that mutation is abnormal yi sungula ku multiplier that's really exactly what a cancer is oh
so yes. a hi languteni mhaka yin'wana leyi mi tshembaka na ku pfumela ku ri ko tala loko va va timhaka ta swa rihanyo eka xiyenge lexiwani hi khumba mhaka ya ku ri loko munhu loyiwani a ri wa ntima xana ke a nga va a ri na ku va a ri na ti-chance ta le henhla ku va nga ha khoma hi mhaka ya vuvabyi byonge namuntlha hi languta mhaka leyi wona cancer of the womb mhaka ya ku ri munhu loyi i wa muntima kumbe a hi muntima swi hoxa xandla dokodela
right a hi hmm. sunguleni hi cancer ya nomo wa xivelekelo yeah cervix yes cancer ya nomo wa xivelekelo it's the most common mm. cancer ka vanhu va ntima la tikweni leri mm. ku tlula hinkwato ti-cancer of course ku yi landzela hi cancer ya mavele breast eh ma slowly as hmm. vanhu va ntima va kuma a lot of breast cancer breast cancer yi le ku catch upeni ka ka cervical cancer mm -hmm. so cancer ya nomo wa xivelekelo yi affecta vanhu va va ntima vo tala and ko tala age group ya kona it's around from around bo 40 years but some of them are as early as 30 years especially sweswi ku mm. nga na hiv and as i said ka vanhu va ntima yi related ngopfu na nkarhi lowu vanhu va sungulaka timhaka ta masangu hi wona malembe lava sungula the earlier va sungula timhaka ta masangu yeah. the more likely ku va ta va na cancer nomo wa xivelekelo number one the mm. more partners va va ku na vona mm. and not necessarily hi nkarhi wun'we but as a history oh. the more likely ku va ta va na cancer ya nomo wa xivelekelo mm. the more children va va na vona the more likely ku na cancer ya nomo wa xivelekelo mm. loko va va na infection ya Ku na xitsongwatsongwana xa muxaka wa virus va nge i human papilloma virus HPV mm. liya yi vangaku eh leswi hi swi vitsanaka ku i swi nge ti ti-cauliflower nyana hi nge hi nge va ri tintsumpa mm. right mm. um loko leswiya wo swi kuma vanhu vo tala va na swo la ka xikimi mhm. hi vula vuri ni siku rin'wana hi swona hi ku munhu wo fana na louis armstrong a ri na swona ka ti-vocal cords oh yes ah. e leti ti-cauliflower nyana eh, we call them warts but loko swo va swi ri koho ka nomu wa xivelekelo na ka swirho swa xisati mm. it's always been found ka vanhu lava nga na cancer nomu wa xivelekelo ku swi va swi ri koho mm -hmm. so that's the most important cancer hi ku yoho yi karhataku vanhu va ha ri vantsongo yi affecta vutomi bya vona both emotionally and socially na ku na ku heta vutomi much earlier ka vanhu mm. and eh, van'wana u kuma ku yi va khoma va ha lava ku kuma vana va nga si kuma vana va heta and yi na those impact so i mm. cancer no wa xibelekelo hi ta vulavula hi yona later on ku yi yi siveriwa njhani how do you try to prevent loko ku swa koteka and how do you detect it earlier mm. so hi leyi affectaku mainly black women at a younger age at most the peak age between 39 and 45 wa vona a va siya na le ka menopause vanhu valava mm, mm, mm. then the next cancer we go up it's the lining of the womb yi affecta valava va va va va, va middle age ku ya especially va lava hi nge va post menopausal loko mm. se va hundze menopause mm. um one of the things leswi talaka ku byela vamhani ku loko nkarhi wa ku ya tiphirotini wu wu hela yeah which means u tshame six months tiphiroti ti nga ti ivi swi confirmiwa ku u na menopause Mm. loko wo vona after u diagnose kumbe u byeriwe ku u na menopause u vona u humanyana ngati nge ti u ya nkarhini it's abnormal a yi lavi ku u u u u u yimela mundzuku you need to go and test hi ku it's that's the only sign ya an early cancer ya lining ya xivelekelo ya endometrium so yi khoma valava just between 41 uh, eh, up to the age of 60 mm. and then ku na cancer leya ya miri wa xivelekelo leswi hi nge i myometrium ku masele lowa xivelekelo the body yes um yona yi khoma lava va va nga much older above 60 ku ya henhla now malembe lawo it's just a a generalization of course kuna exceptions everywhere ka xin'wana na xin'wana in medicine because it's medicine it's a it's not a it's a science but not an absolute science

ka luya a nga na cancer ya nomu wa xivelekelo a nga na 35 years or 32 years a nga si heta ku ku kurisa muti wa yena mm. loko yi kumeka ka ha ri early at least ku ponisa vutomi bya yena a nga endliwa operation and loko loko hi ku early hi leswi hi swi vulaka i stage one and stage one hi vula ku it's a small cancer ya ha tshame kwalaho ka nomu wa xivelekelo a yi si yi nghena ka swirho swin'wana laha kusuhi mm. and then that one u nga endla ku nga endliwa operation ku susiwa xivelekelo a ku susiwi cancer laha ka nomu wa xivelekelo ntsena ku susiwa hinkwaxo hi ku a wu nge swi tivi ku i ti-abnormal cell tingani lese ti ti nga sungula ku famba ti nghenela lomu kun'wana you see so that's loko yi kumeka ha ri early loko u ri ka stage two yi sungula ku hluphanyana hi ku operation a ya ha vi successful yi ri yoxe mm. yi fanele ku va operation with additional things leswi hi nge radiotherapy na chemotherapy swi hlanganisiwile ku sukela ka stage two actually stage two a loko ya ka stage two b ku ya le henhla ku tive stage four a wa ha mm. swi koti ku operata cancer ya whether ya nomo wa xivelekelo kumbe i ya lining ya xivelekelo kumbe i ya miri wa xivelekelo a wa ha operate so yi lava ku treatiwa loko yi ri ya nomo wa xivelekelo hi radiotherapy loko ri ya lining ya wumbi chemotherapy loko ri ya ya miri wa xivelekelo it's a combination ya radiotherapy na chemotherapy and after that a ni ri ma swi tiva ku x-ray ya hisa literally i ku hisa mm. chemotherapy yi dlaya ti-cells so vanhu va lahlekela hi misisi one of the things leswi tivaka ku swi tala ku va swi lahlekile loko u heta ku endla treatment yaleyo i ability ya munhu waloye ku kota ku kuma vana one hi mhaka ku xivelekelo xi va xi susiwile kumbe radiotherapy kumbe chemotherapy yaleyo yi endle ku marhanga ya va ya nga ha ri na matandla Yo. So so that's the seriousness ya swona. Mm. Now hinkwato ka to ti-cancer leti ti nga vonaka hi ndlela yin'we ntsena one munhu a vona a bleeda ku nga ri nkarhi wa yena wa ku ya masikwini mm-hmm. number two u kuma a pap smear ya abnormal number mm. three lavaya va ku bleeda loko se va ri ka menopause and then number four u kuma ku nkarhi wun'wana u twa nge tikhwirile ni nge ti ku munhu munhu a hleketa ku o va na mukhava kasi ku va ku kuleni ka ka xivelekelo hi mhaka ya cancer oh, now no. just to clarify because the next question leyi nga tata i vutisiwa ku na eh ti-fibroids ti ta jika ti va cancer na ma hi swi hlamula sweswi ku it's mm. very very rare Mara, swa endleka khensa ya miri wa xibelekelo yi sungula ti-fibroids ti ri kona. A swi vuli ku i ti-fibroids ti nga yi vanga. Right? But hambi swi te tano, treatment yi njhani? Ya fana, xivelekelo xi fanele xi susiwa. Se the issue i ku loko xi susiwile, e vanhu vo tala then va lava ku tiva ku loko se xi susiwile na ha ta sala na ha ri wansati na mm. ene mm. hi laha hi helaka hi ku no eh vusati bya munhu a byi le ka mm. xivelekelo mm. hi ku loko vanhu va ri ma vona khixini mm. na kwale makaya ku nga hava switofu eh You know khale loko va endla oven a makaya a va cela ngoji wa swi tiva mo ye eku nandzika ka swona eh so ngoji ya namusi nyana ne re eh now swi leswiya swi swekiwa ku le ka oven liya ya swi mixeriwa kun'wana ne yes a swi mixeriwi la ndzeni
mi nga ta ku yini dokodela
loko swi mixeriwa eh. outside the oven outside the oven yeah ivi swi tisiwa ka oven swi hoxiwa swi pfala ya swi ku pfuriwa loko swi pfile hi swo sweswo so mara le ku mm. swekiwa ku xichulu na vuswa swi mhm. mixeriwa potweni ehenhla ka ndzilo a hi swona gavito eh
so xivelekelo i oven
i oven ntirho wa yoho i ku vupfisa na ku kurisa leswi nga mikisiwa kun'wana wow swi ta swi ta tshama laha se so? oven a kaya ma swi kota ku tshama lembe hinkwaro mi dya leswi nga swekiwa le xitikweni mi nga tirhisi ah. oven oven yi tirhisiwa hi khisimusi ntsena so a xitikweni ka ndzilo va wa ha ri koho le a xitikweni oven yi nga ri kona se xivelekelo lexi i oven hambi xo susiwa ndzilo wa ha ri koho exitikweni wow wow wow mm. na mi twa dokodela loyi a nga mi twekanga na ndleve a nga swi twanga
loyi a ka swi tweki a a nga na ndleve hi ku vula sweswo yena ni mahlumi karhi mi rhumela swivutiso vhele kwalaniwani eka channel kwalaniwani mi nga kwala ka ti-comments letiwani ni vayingiseri um kota ku va swa ku hi mi pfuna ka swivutiso leswi mi lavaka swivutiso a swi vona swivutiso swimbirhi swinharhu hi ndlela liyani hi ta swi hlamula hi ku famba ka nkarhi kambe dokodela ni twele ndzhakunyana ni twe a ni tiku a ni mi twanga kahle ni twe mi khumbanyana rito ra h i v kwalaya a mi a ni mi twanga kahle ya ni mi hopelinyana kwalaya vula ku

ti kula hi xipidi it doesn't matter ku yi cancer yihi ku ku cancer actually yi fana ngopfu na na xitsongwatsongwana xa xa xa xa muxaka virus leswi swi mm. laphiwaka ku lapha ka koho swi nga swi ya dependaka ngopfu ka masocha ya miri wa wehe ku lwa yeah. so loko yo za u va na depression immunity yi mm. chika sweswo taniya mm-hmm. hayi it's a problem because then u hatla u peleriwa just ku fana loko munhu a byeriwa namuntlha ku u na cancer yeah. ivi a ku misava yi herile mm. just that attitude mm. yi complicate swilo hi ku the will power ya munhu ya ku lwa na vuvabyi yeah. is the first defense mechanism yeah. ya ku lwa na vuvabyi before dokodela a fika a endla swin'wana hmm. and, hmm. and i think vanhu vo tala they va swi rivala ni tala ku vula ku loko wo pandza hi nhloko swi nga endleka ku pilisi leri va nga ku nyika rona hmm. a ri ku horisi horisa hi mati lawa u nga nwa u nga nwa pilisi rero hi rona
Hey, la ku ta se jarini ya wina ni nga hola va ti 0100208569 loko la ku hlangana dr mbokota hi ndlela leyo vhela mi yingiseri mm. kasi ke dokodela a hi khumbeni mhaka ya ya malembe ya nga va ya hoxa voko ku fika kwini issue ya age dokodela ku va swa ku ri munhu a hetelela tikuma a hlangana na mhaka ya mtungu lowani wa um cancer of the womb
okay i tanihileswi nga hlamusela earlier on hi te cancer ya nomo wa xivelekelo yi tala ku affecta peak age between 39 na 45 mm-hmm. hi mhaka ku i cancer leyi yi nga related ngopfu na ku munhu u sungule rini ku ya ku endla timhaka ta masangu U ve na e vanghani vangani va le masangwini nkarhi wolowo, not necessarily at the same time but as a historical e e narrative. Yeah. Na ku u kume vana vangani and na ku xitsongwatsongwana lexiya xa HPV u na xona kumbe a nga na xona na. Hi ku swilo leswiya hinkwaswo including HIV leyi hi nga vula yona swi na impact ka xilo lexi hi nge it's a pre-cancer lesion leyi kamberiwaku ku kamberiwaku yona ku endliwa xilo lexi va nge i pap smear kumbe cervical smear lexi vanhu un'wa munhu un'wana na un'wana wa xisati loyi a nga sungula timhaka ta masangu mm. a faneleke ku xi endla kan'we hi lembe yeah. e, yes xi uncomfortable ku xi endla mara ni tala ku vula ko ku discomfort ya ko ko tala ku va ku va munhu a va a ti expose ka a stranger but mm. xi necessary hi ku loko wo endla ivi u kuma ku laha nomeni wa xivelekelo enon'wini wa xivelekelo ku na ti-cell leti cincaku mm. leti hi tivaka ku loko ho ka hi nga endli nchumu hi tona yeah. after some time ti hela ti ve cancer so loko mm. u swi kuma ka ha ri leswiya hi swi vitana ku it's a pre cancer accident mm. leswiya u nga lapha hi ku ya u ya tsema kwalaya non'wini wa xivelekelo rather mm. than ku susa xivelekelo hinkwaxo so that's your first line of defense mm. and uh, that is applicable to every woman loyi a nga sungula timhaka ta masangu na swi tiva ku ni ta vutisiwa ku what about eh va mhani va who are nuns lava nga ka catholic church lava va mm. nga va nga decide ku vo va nge tekiwi yeah. a true nun a true nun a nga mm. tali and a nga si tshama a kumiwa a ri na cancer ya nomu wa xivelekelo mm. so that's why hi ku cancer ya nomu wa xivelekelo ko tala even though swi incorrect ku swi vula hi tala ku ku it's a sexually transmitted disease even though mm. we're not saying ku the man gives the cancer mm. but ka matinyana lawa ya salaku ya munhu wa xinuna mm-hmm. endzeni ka munhu wa xisati ku na swin'wana hi swi vitanaka i smegma Mm. That SMEG machine, what we call a carcinogen, it's a it's a, it's an agent leyi yi nga endlaku ku swilo swi hundzuka swi va cancer but oh. because oh. cancer leyi yi related na ku munhu u sungule ri timhaka ta masangu u ve na vanghani vanghani va le timhaka ta masangu over the mm. years mm. that's why na ku na virus liya ya h p v that's why hi swi classifya ka ku it's almost like a sexually transmitted cancer dokodela ni vona kusuhi nkarhi lowu wa pfumela leswaku hi nga ha teka swivutiso swa vayingiseri vhele ku ri makume mbirhi nhungu wa timedico nga vukora layani ya nkaye eka siku ra namuntlha vhele hi ndlela leyiwani eka nongo ta mhaka ya womp of the cancer ku nga swaku mhaka yena siku ra namuntlha nongoko lowuwani wu ta ka wena vhele ra munhu rin'wana na rin'wanyana kwala ka chanele ya leyiwani vhele eya cancer na n'wina vhele mi nga rhamba van'wanyana ku ri mi va byela ku ri hakunene se hi haleni xivutiso xo sungula dokodela mm. e i maphosh maphosh u ri i ntiyiso ku ri loko u suse xivelekelo ya na ku yi hlaya kahle mhaka leyi loko u suse xivelekelo se ku sala digoji se loko thraka yi nghena yo vhela yi hojomela kunene mani yi twa dokodela ni ri a na swi twa e va ri a wu jamela tiraka mm, that's why ni vulavule hi timhaka ta ku um ka swirho swa xisati ya a hi sunguleni a handle leswi vanhu va mm. swi vonaka hi mahlo hala handle mm-hmm. leswi va swi vonaka hala handle ni ku um laha ku nga na leswi hi nge yi tilabia kumbe marhama ya koho mm. right and then mm -hmm. the mm-hmm. next thing ku va na ti-lips hi nge labia manora which are the mm -hmm. lips mm. and then after that ku va na nomo wa xirho xa xisati the vagina which is the introitus mm -hmm. ivi after that ku na a tube and ta swi vitanaka i tube which is the vagina mm -hmm. and then le ehenhla ka vagina then mm. hi koho ku atthachaku nomo wa xivelekelo ivi xivelekelo xi sungula koho xi ya henhla so okay. laha xivelekelo xi nga tshama koho mm. that's why ni te i oven oh. swilo swi hlanganisiwa kun'wana uh mhm. -huh. swi ya swi ya swi ya tshama koho oh. a xi hlangani na laha swi hlanganisiwaka koho uh mhm. -huh. so hamkho susa you have not affected anything mm. swirho swa wena swa xisati or ka xirho xa xisati lexi vuriwaka swirho xa xisati per se mm. Mm. hi mhaka ku um laha xivelekelo xi nga tshama koho immediately hi xi susa marhumbu ya pfala space lexiya oh. se a ku na ngoji wu salaka ni

ndakotela shila baloyi i shila baloyi wini yaloyiwa okay a ku yeyi dokodela la la ka ovhene la i mi yi hlamuserini mati xin'wana xivutiso lexiwani xi suka ka mm, hetiel hatel u ri loko mm. munhu a susa ndzhwalo um sweswo swi mm. nga hetelela swi vanga cancer na ngopfungopfu loko a swi endle hi maphilisi ya xilungu dokodela ni tshemba swa twala ya mm.
sweswi hi mpfhuka u sungula ku ri ku susa ndzhwalo swi va nawini yeah. over the years na le matiko la a ri swi ri nawini over the years a ku si tshama mhm. ku va na association ya ku ku susa ndzhwalo swi mhm. hlangana na na vuvabyi bya cancer mhm. regardless ka ku whether va suse hi maphilisi kumbe va suse hi combination ya maphilisi na ku ya va ya va ya cleana mm. xivelekelo so a ku na a ku na link between the two things the only link yi nga va ku kona mm. ku ngo va ti-reason ta ku munhu u susa ndzhwalo hi ku a nga tiyimiselanga ku biha mirini or mm -hmm. u susa ndzhwalo hi ku a nga swi tiva wan'wana i mani mm. kumbe u susa ndzhwalo hi ku ku na vamagezi vo tala along the way mm. Mm. that that's the only link mara yeah. ku susa ndzhwalo hi koxe no
Mugwena u kombele ku khomeriwa hi nga si za hi hlaya xivutiso xa yena kambe a ndzi tshembi xi hoxekile se ni xi langutini xivutiso xa yena dokodela u ri ku ku tsontswa eh xirho xa xisati tanihi wa xinuna a swi vangeli mavabyi yo karhi ke kumbe na yona cancer leyi yi nga hi tlhamukela kwala non'wini na
okay um siku rin'wana ni ze ni vulavula hi nomu wa mbyana
na tsundzuka
ku ri nomu wa mbyana mi tlhelela kwale dokodela
wu base ku tlula eh. nomu wa munhu ya lava nga tshama va lumiwa hi timbyana va swi tiva ku yo ku luma xilondza xa mbyana a xi boli ya mara loko wo luma hi munhu a swi teki two days u bola
okay so, dokodela
nomo loyi u dyaku swakudya u mita hi woho wu na switsongwatsongwana ya leswi swi tlulaku leswi ka xirho xa xisati ha se loko u kota ku dya leswi nga le non'wini mm. u nga vabyi ya right eh. na leswiya swin'wana swi nge ku vabyisi bara ku na a proviso i ku provided ku just as much as loko wo ntswontswa munhu a ri na herpes u ta yi oh. kuma hi nomo
a ni ri u n'wi tsontswa laha a ni ri hepisi ya va kona laha non'weni lowu dyaka swakudya hi wona oh yes e yi affecta nomo yi ah. affecta nomo lowu wa la henhla na lomu lowu wa le hansi is the same hepisi se
dokodela ha dya kumbe hi nga dyi
e-e ni ri loko ku ri na hepisi laha ka nomo lowu ni wu kombetelaka ivi u ntsontswa u ta yi kuma eh. herpes se eh. loko u ri na herpes ka nomo luya wun'wana ivi u tsondzo u ta yi eh. kuma loko ku nga ri na herpes u nge yi kumi so ni vula ku loko ku ri na vuvabyi ka nomo lowu dyaku hi wona ivi u mhm. ntsontswa u ta byi kuma loko ku ri na vuvabyi ka nomo luya wun'wana loko u ntsontswa u ta byi kuma mara a swi vuli loko ku nga ri na vuvabyi a ku na vuvabyi u nge u nge vabyi xo ni tshemba swi hlam- swi hlamulekile swi hlamuseki swi swi le ka hina ku ri a wu tirhisa nomo kumbe a wu tirhisi na eyi ee kasi melrick eh, melrick dokodela hi loyi hi nga tirha swinene ngopfu ku aka xitudio lexi lexintshwa lexiwani u tirhe ngopfu lowa jaha eh, melrick u ri ha mhaka ya oven yi ni khoma kahle va ri a ku na traka yo hojomela laha se jabu susman u ri swi vula ku ri vavasati oh heyi u ye ka yin'wani mhaka dokodela a ni nga xi langutanga xivutiso mara mi nge ndzi vhe ni xi hetisa u ri swi vula ku ri vavasati mm. lavo xavisa miri vona va le nghozini yo khomiwa hi cancer ke ya na n'wi twa ku ya kwini that's true actually mm. that's the mm. biggest risk ka voho mm. provided loko the only savior hi loko vo tirhisa ti-condom
oh so hambi u vona ti-multiple partners does it mean ku ri loko u tirhisa condom still you are safe dokodela swo swo hunguta hi ku a ni ri mm. remember mm. leswi ya nikete i mati ya huma ku ka xirho xa xinuna that smegma xi va xi nga ri kona mara the mm-hmm. exposure ya nomo wa xivelekelo mm-hmm. to that foreign body mm. and many foreign bodies mm -hmm. ya that risk yi va ya ha ri kona but yi va yi ri limited loko tirhisiwa loko tirhisiwa ti-condom oh, okay mm. swa twala dokodela kasi phoxi ya langa or can a person who did hey marito lama dokodela ya xilungu high

yeah. na loko ku ri na something wrong ka xivelekelo mentally va va va nga tsakanga so manghezi va mm. swi hlanganise sweswo so swi ya hi ku ka portion swi ta ya hi ku um operation ya ku susa xivelekelo mm-hmm. xivangelo xa ku a ku ri yini okay so loko xivelekelo xi susiwile va ku va swi susa hi mhaka ku u na u na ti-fibroids kumbexana kumbe va suse hi ku a bleeda ngopfu so a va xi susangi ku ri na any form ya cancer ene ku va ku susiwe xivelekelo hinkwaxo ku nga siyiwanga nomo wa xona hmm. hikuva swi kota ku u susa xivelekelo u siya nomo hmm. wa xona so xi va xi suke mm. hinkwaswo loko xi va xi suke hinkwaswo reason ya ko ku nga vi ku nga ri cancer it's highly unlikely or almost impossible ku ri ku va na cancer ya xivelekelo hi ku xi sukile hinkwaswo mara loko xo va ku susiwe part ya xoho ivi ku sala nomo nomo lowa wa xivelekelo can still develop cancer Eish. right Mm. number three loko ku ve ku susa ka xivelekelo lexi a hi xi susa hi ku a xi ri na cancer maybe hi ku hi le ka stage one kumbe stage two it's possible ku loko hi susile ku va ku sele s- swikhansara swintsongo leswi a hi nga swi voni with a naked eye ivi swi sungula ku kula and still swi ta treatiwa as cancer ya xivelekelo hmm.
dokodela ndzi kombela ku teka xivutiso lexiwani xi lehini nyana mara a xi lehanga nchumu va ri munhu loyi a nga na cancer ya nomo wa xivelekelo mara a nga swi tivi um swa koteka ku va swa ku ri a nga ha biha mirini nakona switandzhaku swa kona hi swihi ke i mani loko nga ri na bongani mabunda hatlani hi kensini bongani ya swi swi common ngopfu ku munhu mm. a a tikuma a bihe mirini ivi a a ya diagnose wa ku u na cancer ya nomo wa xivele ke swi swa endleka e u nga rivali ku cancer yo kula la ka nomo wa xivele ke mhm. loko ku ve ku timhaka ta masangu ta ha ya mahlweni mhm. mbewu ya ha kota ku hundza yi nghena ka xivelekelo ya machubini ya hlangana na tandza swi vuya swi endla n'wana miri wa mhm. xivelekelo a wu na nchumu i nomo wu nga na cancer ene cancer a yi dlayi mbewu ya munhu wa xinuna ku yi hundza oh so here is the problem loko se a ri pregnant mhm. ku kumeka cancer leyi hi ma mhm. dilemma ya ku ha n'wi tshika for 280 days a rhwele n'wana a za mhm. a ya bebula ivi ku va ko hi nga ta attenda cancer leyi at the risk ya ku yi ta spreader more hikuva ni wa swi tiva ku loko munhu a bihe emirini mm. ability ya yena ya ku lwa na mavabyi ya hunguteka nyana immunity ya hunguteka nyana mm, mm. that's the balance that we have to take and ko tala because a swi ku swi teka nkarhi wo leha nyana ku cancer yi yi kula then munhu waloye u hela a kumiwe a a endli a nge kumi n'wana normal xo sungula ku mm. ta endliwa operation leswi hi vitanaka ku it's a classical caesar hi tsema le henhla ka xivelekelo kule na na la cancer yi nga kona and yeah. then after that depending ka staging xa cancer yakwe ku endliwa operation ya a susiwa xivelekelo kumbe loko a qualify kumbe loko a nga qualify u ta yiwa leswi hi swi vitaka ku i radiotherapy kumbe chemotherapy so n'wana u va ri kwini hi nkarhi wolowo dokodela u va a hlayisekile n'wana
ya a ni ri n'wana u le ovenini mm. laku lexi nga onhaka i xipfalo i xipfalo xa oven vuyela ka
vuyela ka bi oven xivutiso xa xi eh okay yes i xila baloyi nakambe u ri loko vhele xivelekelo xi vava i ti-sign ta cancer ke
not necessarily mm -hmm. cancer it's one of the things leswi nge loko se u sungula ku twa ku vava yi ri koo it's too late oh eh. yes i okay. think that's the problem that's why hi ku pap smear pap smear loko se u twa mm. ku vava if a ni i think loko loko hi endla cancer of the breast hi vulavula nyana hi swona ku yeah. mm. cancer just about any cancer by the time mm -hmm. u mm-hmm. twa ku vava it's too late

va nga swi tivi mm. huma kwihi or loko va tshamile va vona ku huma mati funny color funny smell va kha va swi tiva ku va hava mavabyi ya masangu so mm -hmm. those things loko swi va koho a swi lavi ku ignoriwa and a swi lavi ku vanhu va tihlupha va ya va va ya khemisi va xavetela tivinika na tiyini na ti-detol na ti-savlon na hinkwaswo va ku va cleaner go u ya twisisa ku ximelo lexi xi suka kwihi mhm. then va ta kota ku kambiwa leswiya swa ku vanhu va i nge i ku duxa it's a waste of time na ku swi heta mali unnecessarily and swi vangela vanhu eh, eh, eh, leswi hi nge i thrush
Ni lava ku ringeta ku twisisa xivutiso xa langutani pride ni tshemba a nga va hope swin'wana kwalaho kambe ni ringeta ku meka sense ka xivutiso lexiwana ku ri na ku na ti-contraceptions kumbe contraceptives tin'wana leti ti nga vangelaka ku cancer ya xivelekelo ke ni tshemba ni n'wi twisise kahle ku ri a xi helelangi kahle xivutiso xa kona no no xi helerile mhm. xivutiso xa ye i ku u lava ku tiva ku loko munhu a teka maphilisi kumbe injection swo kunguhata yes swi nga hela swi vange e cancer na mhm. ya la u ve specific ku u te ya nomo wa xivelekelo ya cervix yes nhlamulo ya ko i ku no a swi mm. a swi nge endli kambe mm. cancer ya endometrium meaning lining liya ya womb yi nga va yi nga endliwa worse kumbe yi nga sunguriwa hi maphilisi lawa hi nge i hormone replacement therapy ku na maphilisi lawa hi nyikaka vanhu loko va nghena ka menopause ku va nga vi na ti-hot flashes loko wo va nyika the estrogen part ntsena ku ri hava leswi hi nge progesterone yi swi create leswi hi nge endometrial hyperplasia meaning ku eh, thickening ya that line that can predispose a person to, to a cancer mara maphilisi lawa ya hormone replacement therapy a hi a hi leswiwani a hi ti-contraceptives i hormone replacement therapy hmm.
xin'wana xivutiso hi lexiwani dokodela na nga khondzo ku endla yo ya no u entini mani misa loyi kumbe xi tshika lexi xa xa tikela eh, hi xi hlaya okay eh, hi le mahosi ee mi tshi voni hi xexo xi vutisa dokodela ku ku ku ku ku endla timhaka ta masangu hi le mahosi um swi nga endla hmm. mhaka ya ku va swa ku ku va na eh, nxungeto wa ku va ku va na mhaka leyi vulavulaka yona siku ra namuntlha dokodela eh, mi ngotle mi ni pfuna rhandzela sweswi swi vandla cancer hayi ya hmm. xivelekelo hmm. mara ya rectum
ya le mahosi eyi hi ku Eyi. design ya xikwembu a ku nga ri ku laya Ehe. ku va ku ri ta ka timhaka ta masangu so the lining the tissues na hinkwaswo a swi endleriwangi swona so swi swi bleeda easy swi cinca easy ivi swi endla either anal cancer kumbe rectal cancer
mm. eh ba re ile ba re ile ma chief dokodela ku endleka yini loko munhu a tikuma a ri ka xiyimo lexi xa muxaka lowa xa kuma a ri na eh, cancer yihi kumbe yihi ku nga va ku ri ka xivandla xihi kumbe xihi kwalahayani ka xivekelo hi ndlela leyani tanihi leswi mi hlamuserini ku ri xi na nomo um xi na miri xi na lining hi ndlela leyani mhaka nkulu ku ri na What are the survival rates loko munhu a tikuma a ri ka xiyimo xa muxaka lowani dokodela wa lahlela thawula kumbe munhu wa hanya
na thawula a ri lahleriwi um mhm. loko cancer yi kumeka ka ha ri early mhm. loko hi ku early vo leswi hi nge i stage one kumbe stage two xa early stage two mhm. vanhu va lapheka and they can be cured mm. and eh, ku na leswi hi nge treatment ya cancer hi vulavula hi five year survival rate so yeah. survival ya ku yi hlayiwa hi ti-five years mm -hmm. na five year survival rate um ya cancer ya cervix ya nomo wa xibelekelo loko yi kumiwe ka ha ri na nkarhi ya fika ka va 95 percent okay right i'll give you an example ya i think ku na munhu lomu n'wi tivaka ne swi publishwile loko a a kuma cancer na loko a ya treatiwa archbishop tutu yes swi swi na 30 wa malembe sweswi mm. almost 30 wa malembe u va diagnosed wa ku na cancer ya prostate a famba a ya endliwa treatment mm. na sweswi he's still alive and that cancer has not been able to do anything so mm. akulahleki uthawula the mm. key thing i ku munhu a fiki ka ha ri eli so ka leswa swa xivelekelo by the by loko u endla pap smear na loko ri na cancer ka lining ya wumbu na le ka miri wa wumbu ha kota mm. ku yi kuma kwalaya ka lexiya xa pap smear mm. se loko u endla lexiya yi hatla yi kumeka ivi u laphiwa after that u ta kota ku kuma eh, form ya leswi nge i not necessarily reconstructive surgery but rehabilitation mm. ya ku u kota ku tlhelela ka vusati bya wena u functiona as a fully fledged munhu wa xisati swi nga tiveki na ku mm-hmm. ku onhake nchumu na le kaya ku nga cinci nchumu yeah. se ku vanhu vo tala va hleketa ku loko se va operate va te taniya vo vo vhe va va hambana na vasati because that's that's really the, mm. the, the attitude ya vanhu vo tala mm. so a ku lahliwi thawula loko yi kumeka ka ha ri eli ya lapheka um i think va tele vanhu ko va ku obvious u nge vuli ku famba mi ya vutisa mani mi ya vutisa mm, mani mm, but mm. ya lapheka loko yi kumeka ka ha ri na nkarhi because masiku lawa radiotherapy chemotherapy swi advanced in such a way ya ku eh, survival yi le henhla ngopfu ku na phoxi ya langa kumbexana nga n'wi pfuna xihatla dokodela or can you still do pap smear after removing the womb and is the bleeding a sign that something is wrong
yeah mm. that's why te loko u u suse xivelekelo u va u suse hinkwaxo including nomu wa xona yeah loko ku ve ku reason ya ku xi susa a ku ri something like what we call a precancerous lesion lexi a hi chava ku loko yi nga xi susi swi nga teka mm. xi va cancer kumbe ka mm-hmm. ku ri early cancer u fane u continue u endla leswi hi nge i volt smear now loko hi suse xivelekelo hi suse na nomu wa xoho le henhla le ka ka xirho xa xisati the roof hi vitana ku i vault mm. yeah, right eh hey. so we call it a vault so u endla loko u endla that smear a hi swi vitana ku pap smear se hi swi vitana ku i vault smear and hi ku encourage ku xi endla every year mm. now loko se u ya ka menopause ivi u va na dryness ka xirho xa xisati swi nga endleka ku crack mm. ku huma ngati so u nga hleketi ku i cancer as long as u endle oh. pap smear lembe na lembe mm. wo make sure ku u teka maphilisi kumbe ti-cream leti endlaku ku ku nga vi ku ha omi laha ka mm. xirho xa xisati because u ri ka menopause that's the first part yeah. the second part i ku loko ku susiwe xivelekelo ku sala nomo mm-hmm. u ta Behavior as if xikoho hi ku nomo luwa can develop cancer anytime regardless ka ku hmm. eh, the body has been removed hmm.
nitwa mi kamba vula mhaka phapusimie phapusimie dokodela a hi vulavuleni na vanhu lava kumbexani eh va nga kote ku ku va na leswa ti-medical aid na swin'wana na swin'wanyana va kota ku va swa ku swi nga hmm. fikeleleka swa fikeleleka swa phapusimie kumbe i swa vanhu vonge
Swi fikeleka hi un'wana na un'wana kwala va ya ku va landza maphilisi yo kunguhata kona whether hi le tliliniki pap smear yi endliwa nurse un'wana na un'wana loyi a mm. kotaka ku nyika maphilisi yo kunguhata u trainiwe mm. loko a nga endla pap smear a va teka va rhumela laboratory oh yeah ene vanhu a va fanele va tiva ku loko va endlile loko va ku vuya after four weeks u ta u ta kamba ti-result famba u ya kamba mm. hi ku a tliliniki swi nga endleka va tsaneka ku ku fowunela ku ta ku byela ku ti-results ta wena a ti kahle yeah. so loko va ku loko u endle pap smear after loko va ku vuya after four weeks u ta kamba ti-results famba u ya kamba u nga ku mm. va ta ni fowunela loko ti ri abnormal next time loko u ya tlhelela u ta kuma ku ri late Mogoena Mishak Makhuvele u ri, Bamandla yo vuyelera Mativa Dyondzoka hikunene a yi heli, xa ha ndlaya henhla ka xin'wanyana. Bafethu, i vula hina vakufethu, a ku ri no, hi kombela Xikwembu xi mi ngetelela malembe yo hanya hi ndlela yaleyo. Gabriel Samuel Mafumu na yena u na hina, mi nga rivali nomboro leyi ya ni vele, 010 02 08 569 loko mi lava kuma vuxokoxoko byin'wana futhi ku tiva ku ri na dr mbokota va kumeka njhani kwini hi ndlela leyi vhele mi nga tlhela futhi mi nghena ka website liyani ya vona ya whcw co za hi ndlela leyo mi kuma vuxokoxoko ku ya mahlweni afrika dzonga kasi ke dokodela hi pfarisa ku yini ndlela leyiwani um kambe a mi se mi hlamurini mhaka ku ri swa tikomba sayini yi kona ya mhaka ya cancer kahle kahle kumbe swa tikanyana ho hlota hlota loko mm, mm. loko yi ze yi va koho sayini it's a bit late bill yeah eh it's a bit late swi fana na mm. loko ka vanhu va xinuna va ku sign ya ya ya, ya prostate cancer i yeah. yini mm. the, the first worry ka munhu wa xinuna wa prostate cancer yeah hi loko mutsakamiso wu nga ha weli kule oh. loko va tsakamisa hi ku swi vula ku prostate se yi sungula ku pfimba lona ri nga ta na vona eya so in, in, in, mm. any, any, any time after the age of 50 or age of yeah. 40 actually the mm -hmm. stream starts slowing down now ka vanhu va xisati it's a bit difficult hikuva mm. swilo swa vona swi tumbele ndzeni yes wa swi vona swi tumbele ndzeni mm. so that's the reason why hi ku endla pap smear every every year loko swi kota famba kambela va endla ultrasound va kamba marhanga ku vona ku a hi le mm. ku pfimbeni unnecessarily oh, really? and most importantly mm -hmm. loko vana va vuya xikolweni va ri na xipapilana va ku va kombela misayina ku va ya sawutisiwa for human papilloma virus mm -hmm. va tala masiku lawa va yi sungule almost 10 years ago this program ya vaccination mm. against mm. hpv mm. and ku halangete swi swi endlela bill gates mali yeah that vaccine yi ta protecta n'wana luya from the age of 9 mm -hmm. against the ti-hpv leti ti nga endlaku cancer ti nga va ku involve ka cancer nomu wa xivelekelo so vatswari a va sayini va tshika vana va ya vaccinatiwa ya lava va nga lava lavaka ku yi endla vaccine va ti xavela yi koho chemist they can buy for mm. themselves mm. dokodela nkesini nkarhi wa n'wina lowu hi nga va na wona ka siku ra namuntlha vhele um mi hi tsundzuxa timhaka leti vhele ti khumbaka vutomi bya Vamanana, ti khumbaka vanhu va hina hi siku na siku hi ndlela leyi. Va khensa swinene ngopfu. E, kambe ke, e, loko ku ri na swin'wanyana vayingiseri a va endli va tihlanganisa vuxokoxoko byi kona laha hansi lahayani, laha va nga ta kumaka vuxokoxoko hi ku hambanahambana loko va lava ku vutisa swin'wanyana hi ndlela yeleyo. Eka vhiki leri taka, dokodela, hi ya languta mhaka liyani, endometriosis. I nhlokomhaka ya Metriosis. hina. Mi nga hi tshotenyana katsongo hi minete yin'we yi nga si famba, ku ri hi vulavula hi yini kwalaha vhiki ri taka? And endometriosis hi loku lining ya womb mm -hmm. menstruation ku na ku humela handle mm -hmm. ku tlhelela ndzhaku nghena ka machubu mm -hmm. na na na, na marhanga mm -hmm. iku create severe pain during menstruation and mm -hmm. then on top of that u endla ku swi va difficult for vanhu ku va kota ku ku kuma vana dokodela a hlangana ni vhiki taka nkarhi lowu fanaka awara nhungu ku fika ra nkaye a khensa na tinomboro se ti ya henhla manjheni dokodela swi kombe onge swa kona va ri twini hungu ra ku ri se hi haleni ka chanele leyiwani hi khensa swinene ngopfu na n'wina hinkwenu a mi ri na hina madyambu ya siku ra namuntlha dokodela a byi bya n'wantenyana na vuhaxi lebyi nga byi ringeta namuntlha bya fashion yin'wana byi tikomba byi nga bihanga ngopfu
i byi tirhile swinene ngopfu dokodela inkomu swinene mbanungu na kwala kaya na nga mi tihlayisa swinene ngopfu ka ntungu lowu nga kona inkomu mi hlayiseka hi swona swinene afrika-dzonga hi ndlela yaleyo i dr mbokota hi ndlela leya hi vena vona ka siku ra namuntlha kasi ke vuhaxi lebyiwani ya tlhela futhi hi byi hundzisela eka facebook ya kahlekahle ku nga ri facebook ni nga vula ku ri eka eh, youtube ya dj brine eka hi ndlela leyiwani lebyi nga byi endla madyambi ya siku ra namuntlha kusuka ka mina minyamatsi nceche makulakondlo